Jiena nsostni li għandna nagħmlu r-rexta ta' Napoljun. U ejja nagħmluha ta' Romeo u Ġuljetta, mhux hekk ftehna? Iva, ta' Romeo u Ġuljetta nagħmlu. Le, nagħmlu r-rexta ta' Napoljun u Josephine. Jien nixtieq naf, dal-kostumi kollha mnejn ġew? Inti, inti l-imrex x'ta' trid tagħmel? O issa jien għalija mhux xorta. Issa mhux hawn qegħdin? Jien ta' Ġuljetta nippreferi, basta jien noqgħod Romeo. Kollha sew, għax kont se noqgħod jien. Ma jimpurtax, fil-każ inti, oqgħod issuġġeri tu. Il-familja ta' Minzuli u Mallija bejnietom kienu mpikati. It-tnejn jaħsbu li blaħtija għal xulxin kienu ikkargati. Inżel! Inżel minn hemm ħanajdlek!

Il-ġlieda ma waqfitx hawn u kompliet b'ħafna xenati. Xi kliem kellna nħalluh barra għaliex ġejna ċċensurati. U Romeo u Ġuljetta għall-imħabba tnejn għatxana ridu jsolvu il-problema. Dnub li ma kienx hemm ta' kana, iżda Romeo kien brikkun! Iva nagħmlu ta' Napoleon! Iżda Romeo kien brikkun u waqt li l-lejl kien deħel ġmielu u kollox kien jidher fil-kwiet. Xbajt semmu nara l-aħbarijiet. U hija, inkomplu, allura nagħmlu bla suġġeritur. U Romeo, fejn Ġuljett tarit imur? Ejja, ejja waraw di! Insantkom biex titqu wkoll, mela ma tkomx merem ġew jew. Ara jifqu ħankun nibda l-aħbarijiet. Degriet tal-Kurja javża li l-għarajjes għandhom idumu ħmistax-il ġurnata mwaħħlin man-notice boards tal-knisja qabel jiżżewġu. Illum il-Pulizija ħaqqha tassew proset talli rnexxielha taqbad persuna li wettqet żewġ serqiet matul din il-ġimgħa. Wara ħidma intensiva mill-Pulizija, li ma tat ebda riżultat pożittiv, L-akkużat mar minn rajh jagħti ruħu f'idejn il-Pulizija. Il-Pulizija b'sens ta' kapaċità kbira żammewh għall-interrogazzjoni. Diversi personalitajiet distinti bagħtu messaġġi ta' ferħ lill-Korp kollu. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bullettin tal-aħbarijiet. Iżda qabel nagħlqu nerġgħu nieħdu l-punti ewlenin. Żiemel involut f'inċident tat-traffiku.

Immorru nkomplu. Imxi Ġuljetta. U inkomplu il-programm sportiv tagħna billi issa ninaqdu max-xatt tal-gżira fejn se nkomplu nassistu għal xandira diretta tal-maratona tad-dewmien fil-baħar. Infakkrukom li l-għawwiema ilhom għal dawn l-aħħar ħams ġimgħat fl-ilma. Nilqagħkom hawnhekk għas-siġġiema minn Xatt il-Baħar fejn qegħdin insegwu din l-isfida eċċezzjonali li dawn is-sewt sportivi Maltin qegħdin jagħmlu. Kollox jidher li sejjer sew u hawnhekk in-nies ġejja bi ħġarha biex issegwu mill-viċin dak kollu li qed jiġri. Fil-fatt qegħdin jifqu wkoll ħafna turisti li qegħdin jiġu jaraw mill-viċin l-isport Malti f'liema livell qiegħed.

li dan l-event jiġi organizzat is-sena kollha. Però naħseb illi tkun daqsxejn diffiċli nikkonvinċu lill-għawwiema jibqgħu fil-baħar sena sħiħa, għalkemm issilhom hemmhekk sitt ġimgħat u ma nafux meta se jitilgħu. Ngħaddi issa biex nagħmel ftit mistoqsijiet lis-sinjura tiegħu li kif qalilna r-raġel tagħha stess hija Maltija. Xi kemm ilek nieqsa minn Malta? I'm sorry but I don't understand Maltese.

U b'dawn il-kummenti nerġa' nirritorna lura fl-istudios, ciao u niltaqgħu f'kollegament ieħor. Jekk nilmaħ dak is-sacré sacristain ta' San Jean, ikorrih! Oui, dik hi, ikorrih! Fl-aħħar silta rajna lil kaminżuli Sumalija ma' xulxin dew jippikaw. U por konsegwenza Romeo u Ġuljetta lanqas setaw jinnamraw.

minn dak li kien qiegħed jgħid. Romeo, inti dejjem tgħid li lest li tmut għalija, imma s'issa qatt ma mitt u għalhekk qed titħab fija. Nħobbok, Ġuljetta, warajk ninsab miġnun! U vara nagħmlu ta' Napoleon!

Għalma kif tajt nifsi? Isma ħudu ta' minn issa noqgħod indur bit-trejz jien, mm. help yourselves. Dal-pastizzi veru tajbin. Jien għad se tagħmel ix-xita daqs xtemp ħareġ dal-għodu. Naħares għax kien jisfattanna kollox. Insomma, xorta waħda stajt tagħmlu ġewwa. Tonio, isma naqra l-hawnhekk ħajarawk. Strajtilu lesta? Iva, ma kellix ċans inħitilu. Ġietni naqra li għatama ta' barra, ara kif ninfurrata. Nara. Tider tali ta' barra? Uħ, għax la darba se tamila l-ħagġa, tamila sewwa u. Mela, mhux hekk, jiena kien ngħidlu lil tiegħi, aħja ma tagħmel xejn milli tagħmel l-affarijiet nofs kedda. Aw, tiċ għandek mhux griżma. U rigali, veru għala rigali sbieħ. Veru għalla jbirek. U mhux għax wieħed jagħmel għal rigali u veru. Ħudu tax, tax kemm se jqfa' li ħela? Le, se tagħti dak li jibqa' li istitut? Iva, sek nagħmel, L-ewwel nagħmel xi boros għal dawk li ma ġewx. Mbagħad inpoġġi fil-friża dak l-affarijiet li ma jeħżinux u li jibqa' mbagħad nieħdu l-isftit u dawn isfel. U saru jivvintawhom ukoll. Da xi ġifieri fil-knisja ma tistax ikollok fotografu. Mela xiex, ikollok tinqeda bil-fotografu li jibgħatulek huma. Is-sena l-oħra l-kuġin irid jieħu ritratti u ma ħallewhx. Imma mmaġina li kieku kulħadd iġib il-fotografu tiegħu l-knisja, ara kif tispiċċa. Kulħadd jitfi u jixgħel sa tad-disko. Jew, tiġi lili u tgħid biex nagħmlu parti wieħed. X'inhi? Mela x'inhu? Ġiet tgħid li minflok kulħadd jagħmel parti għal rasu, nagħmlu wieħed flimkien. Nikru sal-għodu nistidnu nitfal kollha f'daqqa. Ma toħroġ b'kull waħda l-oħra. Imma insomma li ninafa, miskina ma tantx tista'. Ma m'għandniex neħlu magħha aħna wkoll. Biex hemm ara x'ġara issa. L-ewwel ftehemna u għamilna parti f'daqqa. U baddejt nirċivi l-inviti, għax kulħadd iddeċida jagħmel wieħed għal rasu. Jien nista' noqgħod mingħajr il-party u. Żgur li le. U mela, ma tirdux jikber u jgħid li fil-griż ma m'għamiltlux party. U jiena kieku laqas tal-ritratti ta' ma nċedijiex. Kieku jien nordna fotografu biex jieħu ritratt tat-tifel tiegħi biss. Ma, mur biddel. Iva, stenna, ma tix qed tarani nkellem in-nies. Kemm il-darba se ngħidlek, meta nkun qed inkellem in-nies tiġix tindaħal. U ħallih, illum mhux il-festa tiegħu. Miskin ksirtu. Mela ma stidinx fih. Stieden wieħed minn tal-klassi ma ma jiflaħx. Li kien għalih kien jistieden il-skola kollha. Kmandix biex jagħmlu li kullum kien mandra. Għandek raġun ruħi. Is-sena l-oħra ċedejtlu stidin sitt tfal u tajt x'man dramluli sa sibt il-ġilat ma' sufan. Iva kjamlu. U di, ħattiġijiet imissa tiġi, ma' modiji, preċetti u grizma, bla tfal u koll.

Li hawn ħafna nies jiġru mas-saqajt, li għandhom żewġ uċuħ, u x'hekk kont se tgħid? Le, kont se. Int kont se tgħid li hawn ħafna jimxu skont iċ-ċirkustanzi, u għaddihom prinċipji, u x'hekk kont se tgħid? Le, ħasra, kont se ngħid li fil-grupp kellna anki diska dwar il-maskri. X'kumbinazzjoni! Maskri, maskri, hemm bżonn tilbes, tibdel waħda ma' kull riħ. Biex takkwista trid tingħaġab, dejjem lest tidher sabiħ. Għax fil-ħajja trid tirresta, trid tilgħabha tassew fin. Trid tadatta ċ-ċirkustanzi, tagħraf toħloq tijatrin. Ngħidu aħna jekk li mgħallem għandek xogħol ma jgħoddx għalik.

Iva, ejja nerġgħu nippruvaw għid. L-ewwel nixrob il-valin u jien. Iva, u inti trid tidher qisek mejta. Qum naqra fuq tiegħek, ta, mhux qisek il-mejta! Ale, koxon, ti re, ti il u f'wiċċu hekk hemm bżonn, iva! Iva, ejja! Ejja, ejna ħa naqbdu ċ-ċukaj! Madam, jekk jogħġbok jien qiegħed f'nofs battalja, tinterrompix, wi? Aw, qbadna, ok, ok, qbadna. Qbadna ċċukkah. Aw. Ejja, qbadna ċċukkah. Arabel. Arabel. Aw, men, kif intom? Tieħdu xej buzz? Għandkom tismok? Kont qed nipprova nuċċali ta' xemx ħanibsu l-lejla d-disco. Għax hawn fiċ-ċukaj hemm biss issib ftit buzz. Iva, dalu.

Din l-fwieħa tista' tiżfen u timbotta kemm trid fid-diska u għax xorta tibqa' tfugħ. Il-lallu bert, eh? Taf m'hu xejn! Imbagħad xtrajt aftershave speċjali. Aftershave fin fin mingħajru donnok tħossok qarwien. Insomma, xi ħaġa kietu reklami. Imbagħad xtrajt mouth spray. Malmesbury, x'hemm isbaħ minn dik ir-riħa ta' freskezza meta tkun qiegħed ġewwa d-disko? Għax taf int hemmhekk, tkun trid tersaq fin fin u m'hemmx post il-qrusa. Għalhekk dan il-mouth spray. Riħa ta' frawli u togħma ta' how shall I put it? irreżistibbli. U bilħaqq.

Cool, cool. Rrit titini lift, hej. Bħal dak li qallu ah, jiena għandi bżonn lift. Għaw li żgħażagħ fiċċi kaj ħadd ma jifhimhom. Jien ma għandi bżonn lift. Jien jien għandi għandi sleġġ tiegħi jien ejjew ħatarawa ħa. Il-karozza speċjali tiegħi. Sleġġ. Armata b'kollox. Għandha tires racing. Magħmulin għal ħruq mat-toroq. Tmin headlamps. Mela, erba minnhom sofor, garantiti li għamuk żgur. Mbagħad naturalment għal dawk il-qrejjen mal-ġnub dik in-nala fuq in-naħa wara tal-karozza u Sit speċjali, ġilda tal-leopard maqtul għall-okkażjoni. U mbagħad ma jonqos li naqtgħu ftit mis-silencer ħalli nimpressjonaw ftit. Ħa nsemmgħalkom il-ħorn. Ara oħda. Isemgħu il dal-ħorn.

Le, jiena mhux vera da, irrid imur disko, le, jiena rrid niġu lura Malta. Hemmhekk Malta ż-żgħażagħ mhumiex moħħhom fiċ-ċuċati. Hemmhekk ħadd m'qgħod jirrejża l-karozza għal xejn, ħadd ma jtik fastidju bil-ħorn. Le da, ara x'ħa tagħmlu, fittxu ġibuni lura Malta għax jien ma nistax nibqa' sejjer hekk, ma jistax ikun.

Ibiddlu l-karozza tiegħek f'disko mill-aqwa! Ġennen 'il min jirkeb miegħek! Waħħal hi-fi car stereo l-aħħar mudell! Ir-riħa tal-għaraq tista' tkun problema. Nies ma jkellmukx. Il-ħbieb jabbandunawk. Taqtax qalbek. Għax illum hawn Knockout. Knockout, deodorant ġdid li jsolvi l-problema tiegħek. Knockout, u ħadd iżjed ma jgergirlek fuq ir-riħa. Mela erġa' ibda għix. Permezz tad-deodorant Knockout. Grazzi, Knockout. Li tirbaħ huwa sabiħ. Li tipparteċipa huwa importanti. Li tinxtara hija ħniżrija.

Bl-għajnuna ta' Elaine, li tinsab miegħi fl-istudio miżbugħa għall-okkażjoni, ser innaraw x'tip ta' wiċċ għandna bżonn għall-okkażjonijiet differenti. Nibdew minn problema li tolqot ħafna lin-nisa Maltin, il-fatt li meta jkunu qegħdin id-dar jew f'okkażjonijiet tal-familja ma jgħtux kas id-dehra tagħhom. Dan m'għandux ikun, l-aktar jekk id-dar tkun ġejja l-kunjata. F'dan il-każ, attenzjoni speċjali għandha tingħata lill-għajnejn u lill-geddu. Wiċċ ieħor popolari ħafna hawn Malta huwa l-wiċċ l-ieħor. Dan għandu jintuża bil-għaqal għaliex inkella jitlef l-effett kollu. Bħala okkażjoni tajba tista' tkun laqgħa tal-union, insomma, waħda mill-unions li int membru tagħhom. Dan il-wiċċ jista' jintuża wkoll meta jkun hemm ċans ta' promotion. U la qed insemmu l-post tax-xogħol, nitkellmu ftit fuq il-wiċċ tas-supervisors. Naturalment, dawn għandhom jaddattaw skont l-okkażjoni, però bħala linja ġenerali aħna nissuġġerixxu li meta tkun qed titkellem mal-ħaddiema li huma taħtek, l-aktar prominenti għandhom ikunu snienek. filwaqt li meta titkellem mal-manager jew ma' ta' fuqek għandu jkun ilsienek li jispikka l-aktar. Okkażjoni oħra tajba hija interview għal ġob ġdid, pass importanti fil-ħajja ta' kulħadd. Jiddipendi bla dubju mill-ġob, però jiddipendi wkoll minn min ikun ħa jagħmillek l-interview. Naturalment, par xufftejn ħomor u jleqqu għandhom ikunu rriżistibbli għal kulħadd. U jekk l-interview jkun biex tidħol ma' xi fabbrika, m'għandekx tgħolli għajnejk 'il fuq u ma ssemmix bl-ebda mod drittijiet. U jekk min-naħa l-oħra l-interview jkun biex tidħol f'bank jew f'istituzzjoni finanzjarja, daqsxejn eye shadow roża kulur il-Financial Times bħalma qiegħda turina Elaine għandu jħalli l-effett mixtieq. Mela llum tajna ħarsa lejn il-wiċċ. Hemm okkażjonijiet oħrajn li ma semmejniex, pereżempju t-tieġ filgħodu. Dan ħallejnieh barra mhux biss għax il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna huwa limitat, iżda wkoll għax jekk tilbes kappell pillbox b'xi biċċa netting nieżla quddiem wiċċek, m'għandek bżonn tal-ebda makeup. Infakkarkom li l-prodotti li semmejna u prodotti oħrajn tistgħu issibuhom għand Pupilla Products li b'kumbinazzjoni jkollu mal-isponsors ta' din ir-rokna. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, nitkellmu fuq suġġett li jolqot l-iktar lill-irġiel, il-qara. Fejn se nagħtu suġġerimenti ta' kif għandek tissellef mingħajr ma tidher redikolu. Għalhekk, dawk l-irġiel li mhumiex delettanti jaraw il-films tan-nisa, skużawni, il-programmi tan-nisa, nissuġġerilhom li ma jitilfux il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Insemmilkom. Din ir-rokna ġiet imwassla lilkom b'xewqat tajba ta' Pupilla Products. Ġuljetta biex ta' parsi mejta tixrob xarba ddeċidiet saħan sitra din ix-xarba traqdek daqs l-aħbarijiet. U Romeo hekk kif wasal ra Ġuljetta f'dik il-qada. U ta' ċuċ, ħasibha mejta, basta ma' skola privata. U Romeo Xorob il-valenu. Fil-kowt irid ikun. Insejt li nżajt il-kowt. Romeo stendut ħdeja kemm bdiet tajjaċ waħda din. Kienu ġabdew jiffittawa. Dawk! Li jġorru l-mejtin! Ġuljetta qabdet il-valenu sabiex tixrob minn ġo fih. Imma valenu ma kienx fadal! Ja ħanżir laqtu sal-qiegħ! Forsi fadal ftit ma xoftu! Poġġiet xoftu ma xufteha, la vojt sabet il-flixkun. Żomm! Aħjar nagħmlu ta' Napulju!

Nistaqsikom. U ejja, tajdu lix li mandu najtux intom u koll. Bat wara fuq kollox, jina fejna fi tridux. Għax fid-dinja kultant kollox bil-maqlub. Min iridek ma tridux. Min ma jridek xtridu. Tijom bissi ħajġru warajk jajdulek. U ejja, tafu x'qiegħed ngħid? Jaf kemm-il darba intom stess qgħadtu tilgħabuha tal-indifferenti u qgħadtu tibblaffjaw? U anke l-irġiel tagħna ma jqogħdux jgħidu veru, għax hekk jagħmlu huma wkoll. Mela, illum morna f'post fejn in-nies tuħu ħwejjeġ biex inaddfuhom. il-laundry. Dana bdew ġejjin in-nies bil-biljett f'idejhom. U flok l-affarijiet tagħhom bdejna ntuhom affarijiet totalment differenti. Xi wħud ġew. U għednilhom li biex nasluhom il-ħwejjeġ, l-ewwel iridu jkunu ndaf. Għax kif jgħid il-Malti, jekk il-bniedem ittih il-kunfidenza, fl-aħħar idaħħlek fil-gradenza. U ifmuni. Ġib 8314 jek joġbok. Kien ikun ħdej xurxin. Jekk iġibu għamlok bit-transport, titħallas ta' transport. Jekk iġiblek Għandu jkun għax jiena dejjem fil-counter inkun ma nafx, thank you. Ġikiet għandi jien. Dati għak iċċil zgur ġifiri? Zgur mid-dar ġibtu fal Le, ġifiri dati għak ġifiri mux forsi bizbal bidlitu. Le, le, le, le, da, 550. Għandi 550, infatti 1 to 1 to

Dispjaċini ma mhux dak One black velvet skirt. Dawk sa jkun ta'. Le hi dispjaċini ta' mela morant il-manager, dak il-manager ta' omkom. Eh, għandek raġun da mhumiex tiegħek. No. Dawn mhux tiegħi. Sinjura qed tgħid. One jacket kelli, one velvet skirt black, one woolen skirt grey bil. Jisut. Asb xejn ma.

Skużi? X'oġġettu jekk jogħġbu? Ġrek griż. Nadet. Ġib naqra da jekk jogħġbu. Ġlek griż. Dan tiegħek ta' senju. Skużi? Number 9778 u da. No. Dan ta' għandek hawnhekk imniżel. Da mux tijak ġifiri? Zgur imma. Nasib tijak ta' ma xin numru tajjeb għawnek ta' Dan imma naħseb mhux ġaketta ta' Ġaketta bajda, mhux li. Inti ġejt bihom daw jew il-mara, mhux forsi qaltlek ħażinu? Le, u ċempla dik ġifieri. Ġaketta tal-mara ma nafix, darbuni.

Yes. Għal-ħasil, għanajdlek hemm daw maħmuġin ġifiri. Biex taħ, imma naħseb laħjar li l-ewwel toħdem u tnaddafhom, imbagħad terġa' ġibhom u naħsluhom. Ġifiri, l-aħjar li qabel qabel ma ġibhom biex naħslu għam hawnhekk taħsilhom. Mbagħad eh, meta jkunu natfa ġibhom hawn nerġgħu nnatfuhomkom. All right? X'inhi raġuni? Mhux dejjem hekk sistema speċi ta' jekk daw ikunu maħmuġin. Eh, l-ewwel trid tnaddafhom u mbagħad nerġgħu innadfuhom, inkella kif tidhom jiġu notfa speċi ta'. Tifhem? Hello. Yes. This clean, please. Dry cleaning, please. Yes, uh -huh. dry cleaning. And these have already been cleaned, but they need um,

L-ewwel trid tnaddafha ġifieri. Li di maħsula diġà. Di le ma. Di le. Di taħsilha. Kondi bi dry clean and then reproved? Għax l-istess bħal da, sinjura, da ġifieri. Di biex tiġi nadifa, tittaħsilha mbagħad nagħmlu dry cleaning. No, jekk se naħsilha jiena m'għandix għalfejn nagħmel dry cleaning. Ġibta dry cleaning għaliex ma nixtieqx indaħħalha ġol ilma. Tiegħek ta' dawn sinjur. Tiegħi il-bambin. Ma ċ-ċitt tiegħek kienet fuq dak iż-żarbun. Mhux tiegħi, dajtek x'għandek.

Nadet! Nadet! Ta' xkien illum, xinu jsir? Ne, jista' jkun. Il-numru ta' sinjuri ġbi l-istess ċit, l-istess wahda. Zgur, il-numru ta' trousers. Għadda biex tiegħi. Trid tnaddaf ftit qabel ma ġiba ta' biex namlu l dry cleaning għax ftit debba l-ewwel hemm. Naddaf ftit u mbagħad namlu l dry cleaning. Nagħmlu kull ħaġa mis-soddu hemm ġibu nagħmlu

Laqqas qatt miet li kemm weħilt ħadd fint. Tisgħin sena kien tani. Għalmenu mhux għal omrok. Okol.